is your guy munya OG host of all time the first podcaster kuitira podcast mugomo makadii henyu ruzhinji rwenyika ndinonzi josephat somanje hatina kunge takatoronga ukuru hwacho from the beginning Saka mukoma wenyu ndaitonzwa manje asati ashaya. Manga muri muma good books here kana kuti panga pane kupokana pakati penyu? Zvekufambirana sehama aiwa taifambirana zvakanaka. I- Isuru zati Fahimi Somanji Mm. ndiye baba Dayton Somanji pavakafa. Mhm. Fahimi ndiye akaenderera mberi nechikwata Mm. chepenga udzoke. the original son waDayton anofanira kusara ane zvinhu ndiye anazvo iyeyo nevanin'ina vake vakabuda mudumbu raDayton. Kunyange mwana wangu inini I'm not happy kuti mwana wangu aende kunoridza naFahimu achitada kutorera Fahimu. Regai Fahimu azvitadzire zvinhu zvaakasiirwa nababa wake. Ini ndaiwo nechipo chegitare Dayton aine chipo chezwi. Ndakaita record of the year zvibate pamhaka. Ah, magitare inini handingarambe kuti ndeye chirombe saka muri kuona muri kukwanisa kutaura neni zuva ranhasi zvekutorwa nemaadhirezi zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvitora sei zvemadhirezi nekuti madhirezi ariko ende madhirezi anenge achitodawo mabhurukwa kunyange vemadhirezi vacho vane pavanowana dambudziko nekuda kwemabhurukwa ulenge ndimo muzive ah no ndinongoziva kuti zita iro ndinoriziva asi kurisanganisa nemunhu handisi kugona asi holenge ndizita iro ndoriziva kujunes prad ya ndinova afana vese avo ndinovaziva mukuru kumangoma ndiani iwawo vakomana ivo vari kuenzaniswa iwawo vanofanira kuzvinzwa kuti vari kuenzaniswa ndokuti vamhanye ha zvinyadzi zvazongonyanya kuipa zvazvo nedai zvikaita zvinyadzi zvacho voimba havo nechibhende kana kuti vachinzvenga nzvenga vakomana muri kubva mazonyanya kuti kana uchitaura chinhu chacho wotaura zvachiri chaizvo chaizvo mhm. pamaita ah, ulume but this time aulume maiti because school makwatoziva kudya aiwa and vechidiki anobva aisa kudya kumwe kuya aiwa isusu pataimba pataimba kana akandipa advice yekuti ndiise ipapo aireva kuti hauwani full stop sevikine warupawo mota mamuza nezvano sevikine ndinovaziva ndinotovaona nemweya uchavaudza vachapuwa zita ra ore tamudi kukumbira ese zvota vamwe vamwe vari kukumbira ka vasunyara aiwa takasiyana salibonani salibonani makadii makadii mhuri yezimbabwe this your guy munya og host of all time the first podcaster kuitira podcast mugomo so today i'm with a living legend a man who needs no introduction but for the sake of ama 2k rega tingopa baba nguva yekuti vazviintroduce muvazive kuti ndiani
Makadii henyu ruzhinji rwenyika, ndinonzi Josephat Somanje weSomanje Stars, ndinogara kuMarondera tichiti makadii zvenyu. Awa tinotenda mazvinzwira mega nhasi ndikuda kunzwa unonzi kufara because ndine a legend a music living legend baba Josephat Somanje. So baba nhasi ndine mubvunzo inoda kunzwikwa nenyika, nyika ine mubvunzo ine zvaida kuziva pamusoro paJosephat Somanje. nyaya yekutanga ndeyepenga udzoke eh. toda kubvunza chii chakakonzesa kuti imi muzobuda mupenga udzoke or penga udzoke izoparadzana kuti penga udzoke iparadzane hachisi chinhu chiri nyore kungotsanangura penga udzoke kutanga kwayo kwakanga kusina kunyatsa kumira zvakanaka saka patakatanga kuzoona kuti nzira dzinofanira kushandiswa ndeidzi neidzi takazoona kusawirirana kwakutanga kuuya i think kusaziva kwataienda tichitoenda ndo reason hombe iyoyo eish mazvinzwira mega muri ezimbabwe hanzi kusaziva kwataienda asi tichitoenda which means vaitaura kuti pavaifamba pajeni yavo ndizvo here dati muzondikorekta pavaifamba pajeni yavo panga pasina kujeka pamashandiro nemafambisirwo aitwa basa. That's right. Zvese zvava zvisina kunyasa kujeka. Taingova nemwoyo wekuti tiri kuda kumutsa band tigoitawo sezviri kuita mamwe maband. Tatisina kutarisa zvinoitwa kuti band rimire, chinodiwa, zvinoda kubuditswa, zvinoda kuiswa muband. Tanga tisina idea yacho iyoyo. Basa takazotanga kuona kuti hoo izvi ndo zvinodiwa zvakaunza mademands manyowani muband ndobva zvaunza conflict orit saka tingati muband mamune nyaya dzeukuru here kana kuti manga mune kunetsanirana ukuru kuti ndii ndofanira kunge ndiri mukuru or ndii ndofanira kutonga chii chakanyanyonetsa muband zvandiri kureva kusaziva kwatiri kuva ndekwekuti hatina kunge takatoronga ukuru hwacho from the beginning zvakazoda kutotanga kuuya kuti tiite kuti uyu ndiye definite manager uyu ndi whatever zvazvaa zvimwe asi spataibva taingofamba tichi tiri kunoita band zvekuzoti pari kudiwa manager pari kudiwa foromani pari kudiwa ticha pari kudiwa mudzidzi zvakanga zvisimo takazozviwanira kumberi pakuzoda kuzvironga zvobva zvaunza kusawirirana Alright. E, mazvinzvera mega kuti e, band richitanga or vachitanga e, penga udzoke vanhu vanga vane passion nechido nemusic but munozoziva kuti basa parinokura parinosimuka richibva pane chimwe chikero richienda pane chimwe chikero pane zvinhu zvakazowanda zvinozodiwa management nezvakawanda wanda zvinodiwa kuti bhendi rinyatsomira ndo zvakazokonzeresa kuparara kwepenga udzoke yeah. saka baba josatso manje tiri ipapo panyaya yepenga udzoke e, mukoma wenyu ndizvo kuti mukoma wenyu dayton somanje ndianga ari mukuru handi ndizvozvo chaizvo saka mukoma wenyu dayton somanje asati ashaya manga muri magood books here kana kuti panga pane kupokana pakati penyu
when we come to relationship tanga tisina dambudziko asi vakazoshaya isu tatosiyana tanga ta ini ndaa ndakutoita zvangu zvesomanje stars iyo vakanga vasara nepenga udzoke saka zvekufambirana sehama aiwa taifambirana zvakanaka zvebasa ndozvazvangosiyana chete orit saka umwe mubvunzo wandinawo tiri panyaya yebhendi tiri panyaya yekuparadzana kwenyu mhm. tiri panyaya yeukama hwenyu e, muri kutaura kuti pakaparadzana band or pakasiyana band hapana here mafamily disputes kakunetsana kakusaonana kakambomuka or kakambonyuka panguva iyoyo mm, zvekuti kunetsana e, ndoda kutaura ndichiti sezvakaita munhu une hunhu hwako pane mumwe munhu wekuti kana pakaita dambudziko anosiyana nazvo kweta mumwe munhu wekuti kana pakaitika dambudziko anoda kuedza kunzwisiswa kuti iye atadzirwa vanhu vakasiyana ivavo so inini pandakaona kuti pane dambudziko ndakangosiyanawo nazvo handina kuda kutsvaga kuti ndiani anditadzira ndiani wandatadzira ndakada kungosiyana nazvo so hapana dambudziko rakakura ratakaita nekuti ndakangosiyana nazvo vakasara vachienderera mberi so papasina dambudziko ipapo orit mune ndine brother yenyu yandakaona mai manje pasocial media inonzi never so manje mhm. munoiziva mm -hmm. never so manje kwandiri mwana but nyaya yanever so manje ndanga ndisingade kuti ndiwanikwe ndichiipikisa fon now nokuti never akatouyawo kubhendi zvaiye zvino izvi haapinde kudambudziko rakapinda bhendi pakumutswa mwana akazongouyawo kumashure bhendi ratoo nezvaro ratoparara eh, hapana e, chaano chaanokwanisa kuchema nacho kana kuchemwa nacho iye hapana paanokwana Alright.
Asi iye ari kuti penga udzoke. Mm. Ada kui isuru zati Fahimi Somanji. Mm. Ndiye baba Dayton Somanji pavakafa. Mm. Fahimi ndiye akaendera mberi nechikwacha mm. chepenga udzoke. Chikwani. Asi iyewo ari kuya achiti ndoda kuita upenga udzoke yake. Imi misa baba because takavatirisa vese vana kwamuri. Mm -hmm. I advise yipi oro chii chamungada kutaura pamusoro penyaya iyi?
Chandinoda kutaura ndechekuti munoona zviri kuitika hakuna hutungamiri e, hungazvirwise pachahwo hukabudirira zvaari kutoronga izvo zvikutoronga kukundwa kunenge kuchitoitwa penga udzoke nemamwe mabhendi ndokuti mabhendi ari kumuka achiti ari kubva mupenga udzoka achiunza maproblems ari kungoramba achiwanda asi vasinganobudirira kwavari kuenda because it, it's only kana uri pane munhu paunokwanisa kunotaura kuti e, nhingi anditadzira saka ndoda kumudai ndoda kumudai but kana wakuita zvinhu zvacho wakuzviita zvine zvinonetsa zviri mukati mazvo haungozvigoni ba kana usina mwoyo wekuzviita saka ndiri kutarisira kuti ngaaite zvaari kuda kuita asi vazhinji vakabva kubhendi repenga udzoke vachiti vari kunoita zvavo vakangokundikana sezvavakasiya vachiti zviri kukundikanwawo kupenga udzoke Alright, mazvinzwira mega e, mhuri yeZimbabwe kuti baba vataura kuti mukomana dai yambomira kumhanya kunovhura bhendi. That's right.
Ngaamire kumhanya kunovhura bhendi. Kana pane maissues aripo vogara pasi votaurirana vogadzirisana. Pane kumhanya uchiti toda kunogadzira rimwe bhendi or toda kunoita chimwe chikwata chepenga udzoke chisiri chiripo zvichizongoparara zvekare. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo chaizvo.
Ndiri kuona kuti izvozvi izvi ari kuchema achishora matambudziko ekupenga udzoke the, the right biological son wadaiton ndiye ari kutorana bhendi now whoever anozouya akwane munhaka yepenga udzoke nokuti the original son waDayton anofanira kusara ane zvinhu ndiye anazvo iyeyo nevanin'ina vake vakabuda mudumbu raDayton. Vamwe vese vekwana baba mukuru, baba mudiki, amai nini, amai guru, it's another thing at all. Saka munotaura kuti hakuna umwe ari kufanira kuuya achitora nhaka yepenga udzoke fahimu ndiye ega ari kufanira kunge achienderera mberi nechikwata chepenga udzoke kwete umwe munhu. Yes, vana vaDayton varipo vanofanira kutoredzera zvinhu zvababa vavo fahim ane buda ndibude wake munin'ina anonzi hariri ane buda ndibude hanzvadzi yake inonzi tsitsi vana buda ndibude ane buda ndibude wa, munin'ina wake anonzi ba, anonzi brighton ivavo kana vatotadza pachavo nyangwe mwana wangu inini I'm not happy kuti mwana wangu aende kunoridza nafahimu achitada kutorera fahimu zvinhu zvakasara ko ndezvababa vafahimu mukoma wangu inini ndosaka ini ndisiri kuenda kunopinda kuna fahimu ndichida kuedza kuorganiza because yava nhaka ende kwayakaenda nhaka ndo chaiko chaiko ikoko ndokuvana vadaiton daiton akafa achishandisa penga udzoke hakusisina umwe munhu achazouya achiti ndiri wekumunin'ina wababa wadaiton ndiri wekumukoma wababa wadaiton ndiri kuhanzvadzi achizoti anobvisa fahimu paari apa regai fahimu azvitadziri zvinhu zvaakasiirwa nababa wake orit pane comparison inowanzokunzwa pakati penyu nethe late Ndaitonzwa manje kunzi ndiani anga ari muhombe mm. in terms of music who was great who was the greatest of all time who was the goat pakati penyu muri vaviri vanhu vanogara vachikukomberai kuti anga ari muhombe ndiani akaita mahitsi akawanda ndiani ane success yakadarika yeumwe ndiani mungadawo kupindirawo mubvunzo here kuti mujekese kuti aiwa eh nhingi ndiye anga ari muhombe kana uchindipa music ndini ndakaita zvihombe eh mungojekesawo ipapo ah, no that one and i don't consider it because imimi munozoona the reaping but the growing amuiona nyika inozoona the reaping the due time for, for reaping amuone the beginning saka zvekuti eh, daiton aigona kupfuura josephat josephat aigona kupfuura eh, daiton aizvozvo ndezvangu nadaiton ndisi tinoziva kuti kuti pagozouya mazita zvakabva kupi i don't need to stand ndichicompare daiton neni isusu tisinoziva how we made it to grow baba varamba kupindura mubvunzo uyu mubvunzo vanenge vaunzvenga eh, vaupindura zvavo but vaupindura zvo vachitsika tsika havanoda nyanyojekesa allright tiri pasemu nyaya iyo kuti ndiana ngari muhombe or ndiana ngari mudiki vazhinji vanotaura kuti imimi makazoita mahits akawanda zvisingaiti mamega mane chikwata chenyu chinonzi somanji stars than my hits amakaita me sebhendi rinonzi penga udzoke munochinazvo ah, nyaya yedu iri kurasana zvemahitsi zvelegendary ah, izvo izvo hazvisi zvangu izvo but ndinoziva kuti ini ndaiwo nechipo chegitari ndaitona aine chipo chezwi that's all alright alright tiri ipapo so manje stars yakaita mahiti here hatisi kukombeya toda ngobvunza kuti ichokwadi chinotaura nevanhu because nani akagara pasi nevamwe vanhu tichiti ngatimbotaurai makeriya evarume avari two or mabhendi aya ari two ngatimbomaisai pasi timboita maanalysis tapedza kuita maanalysis tozobuda neanswer eh, mhm. at the end of the day painzi so manje stars yakazoita mahits akawanda kudarika akaitwa nebhendi repengaudzo kwete kuti bhendi repangaudzoke imimi mabuda totaura kuti imimi panga muchiri kupenga udzoke mhm. nepamakazobuda muchinogadzira chikwata chenyu chinonzi somanje stars vanhu vanoti somanje stars yakazobuda yakazoburitsa music yakaita mukurumbira oro yakanyanyodiwa nevanhu oro yakanyanyotambirwa nevanhu kudarika music yamakaita mese sepenga udzoke ndizvo here izvozvo ndandisina kuzvifungawo ndatozozvinzwa makuzvitaura apa nekuti ndiri kupenga udzoke ndakaita record of the year zvibate pamhaka ndiri kusomanji stars ndakaita record of the year eh, inonzi eh, this time mahulume ndikaita hope dzeumambo of course zvinoitika izvozvo but hazvireve kuti penga udzoke yanga isingagone manje right eh tine mubvunzo uri kushungurudza vanhu vazhinji especially mazimbabweans echikuru navamwe vechidiki vakanzwa music yenyu panguva yenyu yamairira kunzi why baba josepha somanje vanyarara havasina zvekuimba here havachagone kunyora here Chii chiri kuitika kuti baba Jusa so manje hatichavanzwe sekunzwa kwataimbovaita before? Chii chiri kunetsa? Yaa magona kubvunza. Chiri kuita kuti zvinhu zvinyarare ka kuchinjinuka kwakaita zvinhu. Eh, zvinhu zvakuiswa pasocial media. Ku- ku- Kunzi kunzi mu- anogona kuimba zvirekugona kuopareta kuti ndichigova pa, pasocial media. eh, inini kana ndichigona band ndinotodawo kumanejwawo kuti social media yangu iwe lively kana ndisingagonewo kuita zvesocial media ndoita kunge ndisiri kuimba izvo zveso ndakaimba uh, album yangu yekupedzisira ndakaita inonzi madhunduru hapana wandakapa kuti andiendere andiisire pasocial media iende payoutube iende painstagram whatever so ndikutotarisawo kuti iwayo ari kunzi ma 2k ndo vari kuziva kuopareta kwavari kuita mamachines so ndinotodawo kuti vauye vandibatsirewo ndione kufambisa zvinhu zvangu pai pasocial media ndoda kuvimbisa mhuri yezimbabwe kuti album yababa jusa somanji e, tichavabatsira sezvo manzwa chichemo chavo kuti pasocial media havasi zvakavatorera nguva or zviri kuvatorera nguva kuti vaadjust kune zvinhu zviri kufamba or zviri kuitika panguva yeizvozvi saka ndinokuvimbisai kuti album yababa josua somanje inonzi madhunduru iri kubuda manje manje tiri kuibuditsa tichavabatsira kupublisha tichavabatsira kufambisa chi basa saka imimi muri kutaura kuti kuchinja kwezvinhu ndokwakaafekta kuti musanzwikwa sekunzwika ndo chete chinhu chandiri kufunga kuti ndo chakandidzosera kumashure izvozvi ndaakutoita imwe albhamu kunze kweiyoyo madhunduru ndiri kutoplana kutoita imwe albhamu yatoa yatoo nemamwe masongs aripo zvokuti kana ndikakwanisa kuwana nzira yakanaka yekuita nayo e, mapages angu epasocial media ndinofunga kuti vanhu vachandinzwa ndoziva kuti zvinoita chete aa zvinoita zvamatosangana nesu kudai so baba zvinoita ndandida kubvunza mubvunzo kuti why you are not active on social media but matoipindura kudhara bvunzo iyoyo kuti why musiri active pasocial media
ndakamboita nemi e, interview kumashure chokwadi i think its two or three years ago yes painterview iyi takataura nezvealbhamu ramaida kubuditsa mm -hmm. rainzi bhuku radhanyeri mm -hmm. ndoda kubvunza kuti bhuku radhanyeri rakafamba sezvamaida kuti rifambe kuita here e, makazorilonja vanhu vakaritambira here rakasvika here kuvanhu kwamaida kuti risvike here zvakafamba sei paproject ndo reason yandataura iya inonzi daniel chapter 7 ndakatoita ndikatopedza kuzoti ichisvika kuvanhu nanhasi zviri kutora chii zviri kutora nguva yakareba inyaya iyoyo yekushaya ruzivo rwekuti ndinobata papi ndinoita sei ndinoisa kupi and so forth ndikangowana munhu anogona kumanaja maplatforms angu inini esocial media ndinokunda
orit eh, baba joseso manje ndinomwe mubvunzo wada kukubvunzai panguva yenyu yamakaimba ainzi magitari ndeechirombe mm. eh ende tinonzwawo mukurumbira kuti vazhinji va vaimbi vepanguva iyoyo vaifa nemadhirizi vaiurayiwa nezvinhu zvakasiyana siyana ndoda kuti muipindure pakasiyana mibvunzo iyi painzi magitare ndeechirombe mhm. imi magitare akaunza chirombe muupenyu hwenyu here kana kuti munotiwo pamari akakusimudzirai kuenda pane chimwe chikero or amhuna chamakawana through music ah magitare inini handingarambe kuti ndechirombe zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvimisa sei ini magitari kuzosvika nhasi ndiri kutaura panapa pamhepo nemi zviri kureva kuti ndakapushwa ndikasimudzirwa nemagitari handina kuatora sechinhu chekutambisa handina kuatora sechinhu chekunwisa doro handina kuatora sechinhu cheku kuti safodya ndakatora sechinhu chekurarama nacho saka muri kuona muri kukwanisa kutaura neni zuva ranhasi bvunzo wechipiri zvekutorwa nemadhirezi zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvitora sei zvemadhirezi nokuti madhirezi ariko ende madhirezi anenge achitodawo mabhurukwa saka iwewe ndiwe unoziva kuti uda kuzvitora sei ukazvitora zvemadrezi zviri siriyasi zvinoita kunge unorarama mazviri zveshuwa unorarama mazviri unozongosiyawo history zvisingareve kuti kana ndikanzi ndiri kusiya history madrezi chete andikonzeresa here aiwa hapasi pese panonzi madrezi anokonzeresa dambudziko aiwa pane maitiro anenge achiitawo munhu nyange vemadhirezi vacho vane pavanowana dambudziko nekuda kwemabhurukwa
right mm. saka imimi mukeriya yenyu hapana here pamakambopingaidzwa or kukanganiswa nekuda kwemadhirezi haa iye zvino izvo handichazivi but nekukura uko hapashaikwe panowanikwa inini even my first marriage ndakaiita ndichitowa mumagitare zvinozoitika zvinozoitika hazvo asi kutoziva kuti ndakuda kuroora ndandatotanga magitare raiwo gore ra 1990 ndopandakatanga kuti ndakuda kuroora ndakuenda kune vabereki vemusikana ndakunotaura navo zvese zvikafamba zvakanaka kusvika nhasi unoyu ndinewo mhuri yandiinayo of course she is late vakashaika 2004 but mhuri ndinayo ndiri kurera tiri kuenda mberi ini ndichiri kurarama ndinongotenda kuti kwavari ikoko kwakatonhorera but I still feel the love for her. Notenda baba. Saka mucharo kubvira mugore ra 2004 kusvika izvezvi hamusati mava nemumwe mukadzi here? No, ndakazoroora zvangu. Ndakazoroora mumwe mukadzi tikatoita vana vamwe. Alright.
Eh, ndauda kuti ndichipedza interview ino because handingapedze. Munzi handinayo inini. Tinoona ndopedza gore rese tichibvunzana. Kuma artist echidiki ari kuimba panguva ino iyi, mune wamunozivawo here wamunofarira? Haa ndinoziva vakawanda ee eh, vari kuimba iye zvino izvi uyai titaure zva vanakilati ndizvoka mm. vanakilati e, eh, mukomana uyo wekuzoshaya akaiswa pairoseka vese vavo ndinovaappreciata vakomana vechizvino zvino soja love kwaiva muri ya soja love akaiswa pai pairoseka pamusaka pemabasa e, saka haa ndinoziva vakawanda ulenge ndimo muzive ah no ndinongoziva kuti zita iro ndinoriziva asi kurisanganisa nemunhu handisi kugona asi holenge ndizita iro ndoriziva kujunes prag ya ndinova afana vese avo ndinovaziva ende ndeve ndine shuwa kuti ndeve mulocal muno vanokombeiwa vafana ava pane vafana vari kunetsa pane anonzi junior spraga uh -huh. naanonzi olengendi uh -huh. vari kukombeiwa izvizvi zvinonzi mukuru kumangoma ndiani munotiwo chii munoti comparison inounza kuti vanhu havasimudzire craft yavo here or basa ravo to the next level or inotoparadza comparison pakati pemaartist munoiona se inosimudzira here inoti maartist ave beta here pane zvaari kuita or inotoparadza aiwa yakanaka unofanira kuenzaniswa nemumwe unofanira kurwisaniswa kuti ukunde hondo saka yakanaka ivavo vakomana ivo vari kuenzaniswa ivavo vanofanira kuzvinzwa kuti vari kuenzaniswa ndokuti vamhanye orit uye futi pamaartist echidiki aya hatiri kutaura nezvawo pane vari kuimba zvinyadzi music yezvinyadzi e, ndozviri kutrenda and ndozviri kudiwa nevanhu panguva ino iyi imimi as a music living legend munoti chii nenish one trend iriko yekuimba zvinyadzi ha zvinyadzi zvazongonyanya kuipa zvazvo nedai zvikaita zvinyadzi zvacho voimbawo nechibhende kana kuti vachinzvenga nzvenga zvino vakomana muri kubva mazonyanya kuti kana uchitaura chinhu chacho wotaura zvachiri chaizvo chaizvo aiwa munonzvenga nzvenga munhu wozoshandisa funga kuti a ah, apa anenge aida kutaura zvekuti saka pazvinyadzi apa asi neupenyu huriko hwevakomana vechidika zviri kufarirwa ndinonzwa vanhu vachizviimba vachizviteedzera zvazviri kuita saka makore acho isu tainyara kuimba zvinonyadzisa izvozvo taiona kuti hazvisi kuita but izvi ndiri kuona kuti akaimba anenge achitonzwira achiteerera uya ari kutoteedzera maimbiro acho iwawo sezvazvingori achiti dedemu dedemu dedemu dedemu muzvinyadzi imomo saka handichazivi kuti inyika here kana kuti vakomana vari kuimba here kana kuti vanhu vari kuteerera handizozivi zvangu asi haa zvinyadzi zvagara zvo zvisingade kuita orit mataura kuti zvinga zviri nani zvikaembwa nechibhende mhm. imi mungazviimba nechibhende here kakuti munototi handifaniri kuzviimba zvamuchose aiwa ini handifaniri kuzviimba ini kubva pakutanga kana kuti isu kubva pakutanga taitsvaga zvinhu zvinorayira tanga tisingatsvage zvinhu zve zvinotaurwa zve vasikana vakomana vasikana vakomana aiwa taitsvaga zvinorayira taida kurayira kuti kana munhu akaita ichi anokanganisika kana munhu akaita ichi anofamba zvakanaka tairayira kana kuti tinorayira orit pane songo yenyu imimi inonzwiswa nevanhu zvakasiyana magi mukaranga mhm. pamaiti murume wangu andibve pano mhm. asi kana wati ndibve pano hanzi wondidzosera paya pawakandiwana ndiripo mhm. asi ine zuzo kuti handilume mukati pamaiti haulume but this time haulume maiti ngandikutaurire chaizvo chaizvo ini when i went to the studio rekodhi yangu yanga isina panoti haulume ah, just somebody akati ah, ingoisa panoti haulume the, the fact yekuti aireva kuti eh, iye zvino izvi ukada kunditi unondida futi andibvume because sikuluma kwatoziva kudya aiwa and vechidiki anobva aisa kudya kumwe kuya aiwa isusu pataimba pataimba kana akandipa advice yekuti ndiise ipapo aireva kuti hauwani full stop Alright.
Alright, aiwa mazvinzwira ndine a living legend baba josephat somanje tiri kuno kumarondera as i said earlier on i am munyaochi the host for the munyaochi podcast show and baba mashoko edu takuda tachipendera interview yedu izvezvi pakaita sponsor or promoter ari kuti akuda kushanda nababa josephat somanje ndine vanhu vakatombonditsvaga kumashure uku handizivi kuti vakazouya here vaiti vane mabhawa avo kwamutare vachiti tiri kutsvaka nhamba dzajoshua somanje tikumbira mutibatsiro nenhamba dzababa joshua somanje imimi sababa joshua somanje pakaita promota or sponsor ari kuda kubatsira baba joshua somanje chii chiri kunetsa mukeriya baba joshua somanje chii chiri kudiwa nababa joshua somanje kuti keriya yavo kuti music yavo kuti ivo vaende pane chimwe chinano muupenyu Ewa zvikwanisiro ndofunga ndikati zvikwanisiro ndareva zvese. Ndiri kureva kuti kunodiwa midziyo yekushandisa, kunodiwa chekufambisa, kunodiwa kurarama nevakomana. Tikawana panobuda zvinhu zvakadaro, haa tinoenda tichimanya.
Seviki newarupawo mota, maamuzvane zvavanonzi seviki ne. Ndinovaziva, ndinotovaona. Eh, mungadawo chipo here kubva kuna sir Wicknell? Aiwa, chipo ndinochida hangu. Asi ndinomirira kuti nguva yangu ikakwana ivo vachapindwa ne nemweya uchavaudza kuti vacha vachapuwa zita rangu. If is he is not given my name, I will get nothing from him. It's proper. Alright, hamudi kukumbira ese zvota vamwe. Vamwe vari kukumbira ka havasi kunyara. aiwa takasiyana ini ndakatokumbira kudhara kana ndichikumbira kwavari i go somewhere i knew ndoti mwari itai kuti vanazvo muvadirectewo nekwandiri kuti ndiwanewo zvandisina amen awa ndinotenda baba josaso manje vati havasi kuzokumbira havo asi sewikino vakabatwa muhana mavo vakati vanoda kupa chipo kuna baba josa somanje baba josa somanje vanochitambira e, tiri panhaurirwa iyoyo baba josa somanje muri munhu anonamata here muri wemudzimu here or munozviita zvese hmm.
wabvunza mubvunzo wakandiomera zvokuti haiwa ini ndinonamata ini haa ndinonamata kunamata hakuitwa kuti ndinonamata kunoitwa kunzi ndaa kunamata bcoz hatitange tichinamata mm, haa ndinonamata zvangu hamuiti zvemudzimu muri wechitendero chipi haa no ndototeera makristu ndinoita chikristu
Alright. Saka mazvinzwira baba zvataura na baba Josaso manje kuti zvikwanisiro ndo zviri kudiwa kuti career yavo iende mberi. Pakudawo mudziyo wekufambisa, pakudawo zvakawanda wanda. Vati varoda equipment, hameno ma instruments. I think yeah. ma instruments. Ndo ndo zvikwanisiro, midziyo yekushandisa, ma instruments iwayo. Ne kana tikawana chimotikari chinotakura zvinhu nevanhu, ah ndizvozvo tatokwana. Alright.
Saka imi baba Josaso manje toti munhu arikuda kukubhukai maybe vamwe vari kutya kuti ailiving legend iri aiwa haribhukike havabatike havatangike munhu ada kukubhukai for show munoita mari orowa zvinhu zvekuti hamukwanisi kuzvitaura kuti nyika izviziye ya chokwadi zvinonetsa kuti taure panapa kuti tinoita mari yakati handina kunge ndakazvironga kuti ndine mari iri fixed but ndikafonerwa nemunhu akanditaurira kuti ari kunzvimbo iri kure ndinotarisa motikari yandichafambisa ndotarisa zvinhu zvandichanoshandisa ikoko kuti ndee ndazviwana kupi kana ndatarisa izvozvo ndomukumbirawo mari yandinomukumbira kuti zvikwanirane
orit inini hangu i wish kuti baba josaso manje muite a fixed price because handizive kuti munozviziva here kuti murilegend handizive kuti munoziziva here kuti mune mhanzi dzenyu dziri kutonetsa patiktok nanhasi handizive kuti munoziziva here kuti nyika yezimbabwe kunzvimbo zhinji vanhu vanokuremekedzai vanokurespektai vanokudai saka munofanira kunge muchidhura kwete kudhura mbijana because nemaartist ako mazuva ano echidiki vafanira vasangana munyuzic yakawanda seyamaimba iyi but vatochaja ma2500 vatochaja mari dzakasiyana siyana of which ini i think should be even getting more than that aiwa izvozvo regai zvimererane zvapane witi kudai mukakomplaina kuti mune mauswa witi futi mauswa regai zvimererane zvinotaurika kumberi pakukohwa aiwa vataura chatingati chirawi kana kuti parable mm. but aiwa ndinotenda baba josaso manje ndava nenguva yakanaka nemi mm. matitsanangura zvinhu zvizhinji zvandinofunga kuti nyika yezimbabwe ingada kuziva

muchange muchiona content yababa Joshua Somanje ichange ichiuploadwa pama accounts avo chaiwo chaiwo kwete imbavha or yevanhu vanoda kugeina vachishandisa zita rababa Joshua Somanje saka baba aregai tingoti mutipe mashoko ekupedzisira ekupendera hamuchada kuudzawo the munyaoji podcast show hamuchada kuudzawo mhuri yezimbabwe hamuchada kuudza wo cameraman wangu ari kuseri uko hamuchada ngotaura kumhuri yezimbabwe mafanzi enyu kune vanhu vanokudai vanoappreciata music yababa josa somanje kubvira vachiri kupenga udzoke kusvika kusomanje stars toda kuti kuvatori ve e, chivhitivhiti ichi maita basa zvikuru murambe muchidaro kuvaimbi vakawanda wanda tese tinosimukira tichizotiwo kumasi yezimbabwe kubudirira kwemuimbi kuri muvanhu vanoteerera zvaanoimba. Kana imi mukamurasa, naiyewo anorasika. Imi mukamutakura, naiye anotakurika. Toda kukutendai naizvozvo zvamuri kuita kuvhura zviripo zvacho izvozvo muchimboona. Rambai muchidaro. Zvinoita chete zvakamboita sei.

your own work makazvishandira zvinhu izvi makazvisadharira zvinhu izvi kuti musvike pamava kuti tisvike pakuziva kuti kune munhu anonzi baba jusaso manje kuti timhanye mhanye kuti aiwa tinoona baba jusaso manje timbonzwa kuti vari kuti chii mm. tivazivisewo zviri kutaurwa nenyika yezimbabwe pamusoro pavo zvoda kuzikanwa nemhuri yezimbabwe pamusoro pavo thank you so much baba for your time until next time shalom